zvipinda nakambe mingisero wa mungan'larana ya fm khume na hafti minete ku bilawari liya ya nharhu khoma ndlela khoma ndlela ri nga se kupelela a yi ngobeni na lindiva eka njeka lowu risimu ra kahle eh, john wick eh, risimu leri ri nga ra ndhuma swinene a hi khale ni sungule ku twa risimu leriwani ni ri twa kahlekahle ri fambisana na swona i mhaka na namuntlha u ri twaka eka ndzenge wa ku fana lowuwani loko hi karhi hi ku amukela hi karhi hi ri na ku tshemba leswaku hi ta va hi kha hi tiphina na wena eka ndzenge wa namuntlha leyi show no nongonoko mhm. a wu lo nyuhela wo mhlolo a ni vuli ku dya kahle eh. u ku lo khoma swo tala swa kahle swo tala leswaku wu nonile hi liya ya makhwiri homu ya kona hayi bantomo um eh, swa laveka ku ni ku pfula nhloko ya swi kahle ku vupfula eh, munhu nhloko tasu munhu gelevende tasu tasu ka manani ku a ta xihoxo lexi xi endlaka hi sweswi a ni tivi ku swi dyondza dyondza loko i kha i famba i hanya na vanhu um van'wanyana va ku pfula nhloko se ku na mina van'wanyana ni ta va pfula nhloko hi leswiwani xihoxo lexi xi endlaka leswaku wehe n'winyi i titsonga ni titsongahata xi tluriwa hi lexiya um swi ku endlaka leswaku i humelela ivi i tikukumuxa kumbe vana makahle i minkarhi yo tala va koho lava u kuma ku va humelerile mhm. va tlhe va nga vi na makatla va titsongahata van'wani va humelerile eyi mi swi twa ku hi hala hi dye naxo oh, ahe ivi ku vana ku titsongahata nyana kolo ku ya ye vakiti doja cat street risimu leri hi fambaka hi roho sweswi leri nga ku ri tsakisa munhu leri 15 and half after 3 mngani lana na fm khoma ndlela ayi ku ngobeni na lindiva hi karhi ku nyika vunanga bya kahle eka ndzhenga lowu tin'wani ta timhaka leti nga kona eka ndzhenga lowu i tin'wani leti nga tsakiseki ku ve na mrindzelo lowukulu um eh, endzhaku ka loko eh, xiyimbeleri xa nduma al simons loyi eh, hi vo tala hi n'wi tiva kahle hi um vito ra dmx hina loko a sungula ku haxa a ni rhandza ngopfu um ku tlanga tinghoma ta yena tinghoma ta ku fana na va um bring it What we roje wa wa wa swi tiva musi so sweswi ni vulavula ka DMX e e u hetelele a tikuma a ri ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle xa rihanyo a ri na malembe ya makume ntlhanu 50 years laha sweswi a nga eh a ni a ni lava ku u le ka hefemula khoma hefemula khoma Eh? Mm. khoma hi xi- hi xihina hi ri a nga dyi a nga fambi a nga vulavuli a nga koti nchumu Oh. hi xilungu i kho- xilungu i khoma alright u nghenisweka hi ndlela leyi um dmx u le um ku pfunetiweni ka ku hanya hi michini sweswi hi vulavulaka mm. laha vanghana vaseketeri um na varhandziwa kumbexana na lava va n'wi rhandzaka um katsaka na vandyangu va nga tshama hansi va va teka xiboho xa ku swa antswa va hetelela um va endla xikhongelo ku just ku va va n'wi veka ehosini ya man ene risimu ro dmx ro sungulasungula kumbe loko ni ta twa dmx ro sungula sungula ni vuye ni n'wi twa a kha a chaya amovheni ya ike ngoveni i ntiyiso a na ha ri very few a ni yi ngheni karhi movha yin'wanyana movha ya kona a ku nga ri liya loko i khiya hmm. yi pfala tindleve ni eh, eh. a ku nga ri yona liya yo loko i huma i khiya xikhiya hmm. xi petseka xi nghena ndzeni a ku ri lexiya xa xikhiya xa widrop oh, nkarhi wa kona ahe ah. ene a yi nga cinci yi ve le hansi

loko va khoma lava tshika wena khoma ndlela eka munghana lonene fm eka ndzenge wa ku fana na lowu ku sungula kahle kusuka ka g1 u na mavito yo tala miso leyi sole makama ku mask ya boha leswaku mask ya boha hi vulavule hi swona tolo ku na leswi nga ku avela swona um loko hi karhi hi haxa nongonoko lowu tolo eh, eka timhaka ta ku mbala mask yaleyo mhaka mi nga yi tekeli ehansi na katsongo u nga ri valona mikisa ya ri sole makama ta va ri kona kumbe a ri xiphemu xa nongonoko lowu hi ra vumune rin'wana na rin'wana leswi vulaka mundzuku u ta va khotwa leswi a ku tiselaka swona eka nongonoko lowu wona wa khoma ndlela 29 minutes past 3 eka munghana laranene f m u nga rivali ku loko u kha u bulabulisana na hina u nga hi cheka hala ka ti-social media eh, pages ta hina um loko ku ri ka twitter ti longolokile hi ndlela leya loko u lava khoma ndlela and ku na tikhoma ndlela timbirhi ku na leyi nga ya hina hi ta yi yaleyo hi ta yi andlala kahle ku na leyi nga na ya hina ku na yingana yin'wana yi nge logova xitafu hi nga swi tivi ku yi ya kwihi kasi whatsapp line ya hina 071 265 9860 ni twe mi ku hatlisanyana la 071 265 9860 leswaku u fanele u yi hlayisa kwale fonini ya wena loko ku endlani leswi na leswiya um lexi mi faneleke mi tiyisaka va mi endla xona i ku va mi yi hatlisela mi heta mi hi rhumela leswi swi swi swi lavekaka xi kona xin'wana xikhedzakhedzana xi nga ta va kona um hi nge se fika le ka awara leya mune hi ta va hi kha hi ku byela to tala ehenhla ehenhleni ka swona kasi mhaka yikulu leyi hi nga yi yimela swona i ku va hi ya a studio um hi kuma tinhlokomhaka ta mahungu lama u nga ta wantswa hi laya ka awara leya ya mune u tshame kahle yingisele munghana lorana f m lindiva na a eku ngoveni va ku khomisa ndlela ri nga se dzuyala swi kahle ku khoma ndlela dyambu ra ha vona a hi yeni studio xa mahungu kuma kona tlhokomaka ta mahungu ka ndzenga lowu khansela sokrasha yi khona mani leriwani hi leri hi ku tekaka hi rona hi ku tlherisela endzhaku leriwani kambe um risimu ra kona ri ku who keeps changing your mind kambe ri yimbeleriwa hi vamani vadyani van'wanyani south south street ne south street risimu leriwani ni tshemba leswaku um mi ta va mi kha mi pfule tindleve kahle ku lava ku twa ku leswi swi ta hi kwini ko mavonakule i ta va kha swi lulamisile dj soul crusher ku nga ri khale ngopfu ku mi ta kota ku vumba vumba ku swi ta hi kwini eka mavonakule who keeps changing your mind mi nga rivali at khomandlela mnfm hi swona um khomandlela mnfm hi ta swi lunghisa leswiya swin'wana mi nga ze mi vilela ni khomandlela i khomandlela yin'we tinsimu ta kahle ta malembe ndzhaku ri ku teka laha ri ku veka leyi wa hanyengakaya hayi mara van'wanyana hayi se manjheni a va ri na wona na mapasi mativa um va famba va vuya rixini swi vona ku hi mpela ku dyiwa joy um nkarhi wa hina ku rima kumbe mbirhi mune timinete ya wara liya ya mune yi nga se ba mativa mara um hi roho risimu leri ni mi nyiketaka rona sweswi a no cinca mihleketo leswi hayi mhaka ya risimu um twitter handle ya hina i at comandlela 326 at comandlela 326 uh, eh, dj soul crusher ku hayi na vona va nga ni landzelela va nga vileli ka at dj soul crusher at lindiva mac as hi mina yaloye kasi

mi ta twa leswaku um eh, kambe leswiwani swi nga va swi kha swi ta swi huma kwihi swi suka kwihi eka mavonakule se wena lexi faneleke u endla xona i ku yingisela kahle u nga hi rhumela ti-tweets ta wena loko ri na voice note na yona u nga hi rhumela voice note eka 071265 98 ni nga ku 9860 se hi ta ku tlangela um xikhedzekhedze lexiya ivi loko hete ku tlangela xona eh wena leswi faneleke va endla xona i ku tiyisisa leswaku eh wa hi byela leswaku lexiwani xi nga va xi kha xi huma kwihi u hi rhumela hi tona tindlela tetiya eh, le ka munghana lorene f m kambe loko se u heta ku twa sweswo eh ri kona risimu ra hennessy eh, leri hi nga ta va hi karhi hi ku nyika rona ndzhaku nkarhi lowu nga hete kumbe yilo wa yi tiva nkatara ne mhm. ni vula nkatara wa yi tiva
kumbe a ni la ku ta vula sweswo xinari okay

mpfumaloko hi wo wolowo wena mingiseri u yi rhumela u hi byela leswaku leswi swi huma kwihi eka mavonakule namuntlha nga ku ni dzikile social media handles ta hi wa ti tiva u yi rhumela kona ka twitter u nga ta u ta na hi na hi na hi voice note hala ka a la ka whatsapp number ya yena ya ni hlekisa mhaka leyiwani ni nga ku ni va driburile ni ku ni nga tivi loko ri ku a mi titwi hi ndlela yeleyo kambe leyiwani ni mi driburile mi ta na tona ne mi vuya hi twa endzhaku boko loko lembe lero ni ro hela ni nga swi kotangi ku cina ku ta ku ri mihlolo ntlangu wa ngoma ya katara la chessman na hennessy ka munghana lera na fm e khume ntlhanu timinete ku ya ka awari leya mune i khoma ndlela u hlekisa hikwalaho ko kota ku cina ne tolo ntena cina mi deleta video a mi kahle n'wini ku na mintiyiso yan'wanyana i fanelaka i yi amukela evuton'wini leyi vavaka nte tolo ntena cina mi deleta video a ho tshika alright amukelani mintiyiso ya vutomi bya n'wina video ni nga ku eh, mpfumawulo mo wu twile eh laha hi lava ku lava ku mi ta n'wi mi ta mi ta hi byela leswaku mpfumawulo lowuya mi nga wu twa e wu huma kwihi eka mavonakule hi te tlule hi mi nyikaka yona hileswaku leswi hi nga mi tisela swona swi huma eka um swin'wana swa sabc lero nga swi jikajikela ku loko uze u swi la u lava nhlamulo u ya khotsona lo fika ka SABC a wo vhe u swi twa leswaku hayi no eh ku tshamisekile wa yi rhumela em em nhlamulo ya wena eka Lindiva Mac eh, that Lindiva Lindiva Mac S Lindiva Mac S lonkulu yeah S lonkulu ne DJ Soul Crusher at a ku ngoveni at munghana at commandela 326 mhm. u nga hi rhumela kona laha voice note na toha ti teka 0712659860 kasi hala ke i mananga na nhlamulo hi bele riqingho hi nongonoko 015 297 1855 hi yaloye muyingiseri a taka ku hi byela ni mi amukela ka nongonoko khoma ndlela ka munghana lo ah, va vhe va va tsutsuma va swi vona kwa leswi a swi ringani na mina munghana lonene f m na mi amukela ka nongonoko khoma ndlela ndiyasisindiva mi ri njhani ku pfuka ni pfukeli butaikar madala
tirile xivondwani ku vulavula na mani tirile xivondwani ni kona hinkwanya hamba mina a wu rivaleki kona nne
mi khensa ku vulavula na kwini na n'wina welcome back buti wa mina a khensa mo ni madam vumba ne sure marito lawa ma le ka ka ka ka movie ma le ka movie ya tsotsi ya tsotsi ne ya ka movie liya ya tsotsi he xivondo ni byela i tsotsi kumbe yo tsotswi

a reds mo hi kuma un'wanyana i a ku ni munhu munghana lonene fm na maamukela ka nongonoko wa khoma ndlela ka mga- ka 3 to 6 ahee minjhani hi pfukile mi pfukile xana a hi pfukile na bot a ni kwala sayitini hayi kwala madala mi hlayisekile musne a hi hlayisekile ni hleketa nga ku i endzeni yo banda ra tlocha ka tsari wa disparado ugonondo wala midraine nihlayiseka enkom no mina ni n'wi kaneti ne wasoko wayini nga n'wi kaneti mm. a ni liya ko va movie u kuma yi tlangile ka yo mhaka ni ku ya tlanga ka sabc mm. one two na three swi ya hi ku yi navetisiwe kwini so eh.
swi vula ku antonio bandaras ku nga va ku nga ri yena mara ku yi tlanga ka sabc hi swona mm. ha swona sweswo ha ku ze ku ri swona i kwini n'wana munghana lona na fm na mamukela avuxeni
njhani minjhani hi pfukile minjhani
a hi pfukile sure madala
um ndhawu nga lavi ku sola mphakula hola a ni tanga ri rito ra zithulele ramani ra quintinizer zithulele Oh. from mbewu o ka mbewu ne mbewu yi le ka sabc mani loko yi nga ri ka sabc mi nga vuli yi le ka sabc mani oh hayi a yi le ka sabc Mm. eh hambi mo vula vito ra xitori lexi mi hleketaka ingaku vanhu lava va bulaku va humaka xona vanhu va hmm. hosi sabc 1 2 na 3 hmm. i tsandzeka ku tlumbelanyana kan'we ka one wa tiva na loko munhu a lo zama ku vumbela ne a ku sabc anchor a ndzi ta swi twisisa a swi ta ndla swin'wana munghana lona na f m hi ta ku mu wa hetelela a ah, ah. va lava n'wi ku hetelela a mi swi lava ku pfala zozo ku go ba zozo na Ngana Lonene FM na mamkela eka nongonoko khoma ndlela. Awushiyeni minjani? Hi pfukile mnjani? Pfukile xana?
hayi pfukile vanhu lava va swi twisisi mm-hmm. i nga ku swi tikomba nga ri le ka tisopinyana swilo leswi i ntiyiso ya vulani sopi n'wini eh ni hleketa nga ku yi la ka steam sub ayisana yi be pala yi humela handle a mi ri kusuhani loko ni nga va vumbisa ra vumbirhi ni twa ni twa ni va twela ni va twela poverty ni va twa vusiwana

a hi laveni swin'wana a a hi tweni nuna. un'wana u ri kombela ku zama mpfumo lowuya eh wu suka ka sidumu ka sabc one xiluva lexa ka baloyi xi vulaka sweswo eh Xiluvi.
ya kasi eh un'wana kusuka ka minengenisi ya block 2 or road neobzan okay alo wo hi byela ku na hina kusuka thava zimbi eh ni lava un'wana- lowo swi kuma sweswi ni lava ku n'wi ndlela swin'wana loyiwani a a ngwani mukwebo u ri mina ni vona ku ri menzi ngubani but ni rivele ku a ku ri ka drama yi um ni ri kwala ka bungeni eh mun'wani un'wani vamase wa xisesi va le xisasi hatlisani mi vula ni ta mi ndlela swin'wani ka landza ra hosi dumazi yena ura mina a ni ku i movie leya desperado eh, antonio banderas Eish, loko a va vule ku loyi u ri wa huma eka xitori eh, u huma ka xitori lexiya eh, xi vitaniwaka zone 14 full stop Eish, loko yani, a va vule ku hmm. okay a ho swi tshika loko loko a va vule ku na loko vo hi mina ne ee loko a vula ku premier loko a vula ku premier mara luya i james mutsamani na dokodela rakwe kusuka eka muvango ntsena ntsena wa sweswo loko a mi lovula swona a ni ta va ni mindlela leswi ni nga ta swi ndla sweswiwani hikuva ni hina se hi vuri wa hi hlamurili hi ya mahungwini ya wara ya mune mm, tinsimu timbirhi ntsena ta va ku ri na leriya ra sithelo na sky wonder va ku forever ri ta va ri kha ri tlhandlamuwa hi leriya ra nkilonkilo mina ngiya nkiloza ri thabile khumalo na yena master loko a mi lovula swona a yi nge ndle leswi
khomandlela 326 yi twala hi ndlela ya ku fanela eka siku ra ku fana leri i ra vunharhu namuntlha le xikarhi ka vhiki wena muyingiseri nciloncilo risimu leri ta kahle kusuka ka ri thabile khumalo la ni byela le ndiva la ni ku mina na mhana nhweneyani loyi um hi na history a hleka no eh? u lava ku ta tiva ku history ya yini eh. u ni lo va nyika lift kusuka sun city ni ya va siya mulamula nkuzi swi helela kwalano ah a ni a va tshame ndhaku na a yini mahungwini
munghana lonene makombandlela Eh, something soweto un'wana kwa hayi something soweto lindiva fambisana kahle na adam tuda nkarhi wa hina ku ri khume n'we timinete wa raliya ya mune se bili yi khensana mahungu ya misava ma tiva mara a hi ta ma tisela hi mani kambe swo boha mi ma kuma kwala ka nongonoko wa wa khoma ndlela eka munghana lonene f m tshembo leswaku ma ha ri na hina na kwele ka khoma ndlela 3 to 6 twitter handle ya hina yaleyo u nge ndzi hanyeli eh xiyenge xin'wanyana xa nongonoko laha hi nga hlamusela ku sukela tolo hi ta tlhe hi dlayisetana namuntlha ku hayi u rhumela eh, vuxokoxoko bya wena eka eh, im- sithole bm at sabc co za laha muhumelerisi a nga ta teka vuxokoxoko bya wena ivi n'wi hlamuseta ku i mani mpela la nga ta ka a nga ku hanyeli la nga ku hakunula leriya ra na ku hakunula loyi a nga ku parakunula i ri xiparakweni xin'wanyani xa ku i, i- i ku fana ku hanya laha a wu lahlekele hi themba hina hi ta va hi kha hi ku hundzisela mikhenso ya wena eka munhu ye yaloye swin'wanyana swi nga kona ka awara leyiwani mi nga ze mi chava ni ta mi chumbutela nje katsongo hi ta va hi ri um kambe hina yini hi muka hi leti se wena loko ku ri ku umuka na hina eka nongonoko khoma ndlela ka munghana lonene f m makomba ndlela u rhumela voice note ya wena eka 071 265 9860 u hi hlamuseta ku hayi ni muka na n'wina dj ike ni muka na n'wina kasi swa dj ike swi ta hi kwihi ni muka na n'wina dj ni muka na wena ike ngoveni ni muka na wena lindiva ni muka na wena soul crusher ivi se hi teka vambirhi ntsena se hi mi byela ku hi tihi tinsimu leti hi mukaku hi tona sweswo ntsena eka awara leyi ku na swin'wana swilo a swi disturbiwe loko swi endleka mayback music sboa u yi teka u yi tlhe u yi hlonipha hi ndlela yi fana na yeleyo ricky rose mr renzel a fambisana kahle na drake hi tlange drake tolo namuntlha hi ku tlangela risimu leriwani um leri nge gold roses kusuka eka album ya port of miami two hi vulavula so um vayisela vambirhi lawani va kumana ngopfu um lindiva na miyingiseri sweswi ni vulavulaka ka n'hweti leyi nga hundza va humese nghoma yin'wana yintshwa hi hisi yo mhlolo va ri lemon, lemon pepper wings and matswale swa ni sukela kwihi um swi sukela eka ti-wings leti ti xavisiwaka evhengeleni ra rigros ku endla ngoma swa olova he ngopfungopfu loko i ri na vhengela ngopfungopfu loko i ri na vhengela mara ku na swin'wana swi nga sala ya ah, vanhu o oh, ya na ha ta hi malebvu ni ta fika 19 minutes past 4 ka munghana lerene fm nhlekani wa kahle ku ri ku wa ku fika ka wari leyi hi pfumeleli ku amukela

a yi pfuki leyi a yi vulavuriwi xindhodha leyi vo vo ramtswala um ku na hungu hi nga mi khomela rona namuntlha haleni ta kombela mi ri yingisela kahle mi ri twa hi ku ri kongomisiwe eka n'wina ivi hina na n'wina hi ta bula endzhaku um ka sweswo mo yingisela mi- mi mi tshamisekile mosne yi tshamisekile a hi yeni hi twa ku va hi khomele yini laha
etingoveni na step mate xa vana va vuasi na muhumelerisi dj soul crush ndzi lava ku khensa menero wa mina wa le high school loyi a nga va na mina ku sukerisana ka grade 9 until ndzeni a basa matric meneri loyi u tlangile part yikulu evuton'wini bya mina laha a nga ndzi dyondzisa basketball ni ze ndzi yi kota ndzi va professional a tlhela a ndzi teka a ndzi endla technical official laha ndzi lavaka ku ta n'wi khensa mina ri loyiwa tanihileswi a ku ri yehe mutswari sukerisa ni ri eka grade nine hi ku ri a ndzi ha ri na vatswari so a ndzi lava ku ri meniere wa mina mi nge ndzi hanyile ndzi kombela xikwembu xi mi hlayisela n'wina mi ze mi kondza mi vona ku humelela ka mina hi mpela mi nge ndzi hanyile meniere wa mina inkomu
tata ni ra muthole hayi mi ri twile hungu ra n'wina ne ha ni ri tivi angulani hi twa yo ah
the boy ni ve na ye a fika la xikolweni Mm. hi hi grade one listening to me when I talk. Ni vulavule na yena swa ku tala when he had problems under ka mina. Luckily, he is a sports boy. And uh, la xikolweni ni tirha hi swa sports loko ni ri ni nga ri xikolweni. u kuma ni ri na relationship ya kahle na yena mfana loyi a nga ri yena a ri one it was a group of boys and girls less more than 50 that were oh, closer to me hey i'm just happy to have someone who ri laha a ni tsundzuka a ni nga tshembi ku ri ku ta va na munhu a nga a ri heyi wa cancer meni a ri but ntirho wa hina wo woloye wa ku ri vana va fanele va vona ficha ya vona yi yi ri kahle hina hi ntirho wa yena ku ri va vona yi va komba ndlela and va yingisela and u yingiserile ndembo i'm just happy for him no ha mi khensa swinene yena ni mahlweni mi tirhela rixaka tatani ra mutswala va khensa hi ta endla ta kambe mi nga mi ri na mi ri na roho vito ra miyisa loyi vele sweswi mi nge ma n'wi tiva yi wisani mbokota wisani mbokota a ni nga lavi ku n'wi vula hi nexe um kambe sweswi mi nga mi nga swi veka hi ndlela leyo ha khensa swinene mi va ni siku ra kahle khawa khensa yena na ye a va na siku ra kahle inkomu thank you patrick nkuna hi rona risimu leriwani loko ri ku munhu wa misava ri ya heta ku ta sungula leriya ra duncan the legacy va ku sikelela va nikeni mablomu va ha kota ku manuheta 1629 kamkanana fm makomba ndlela khoma ndlela ya risimu ra duncan la ndzhaku la fambisana kahle na the legacy ku ri ku loko nge se ku tlangela risimu rero ku tlanga risimu leri nga ta kusuka ka patrick nkuna ene mabutani band va ku eh, munhu wa misava hi vulavula hi hi neli baloyi laha a nga ni rhumela na picture ya koho eka twitter a ku ya wona risimu leriwani ra ni fambela ri ni rhwala kahle khume timinete ku bila awara ya ntlhanu ka mukani lerona fm hi nghena kahle ka awara yo hetelela hi ku nyika tinjamba ta tinjamba leyi njamba eh, le ka hina eh, lindiva ne mina na mester nsati hi hlangana ka volume
ako ako ni vutisi ku hi hlangana ka volume ku yiwa kwihi hi yisa henhla kumbe hi yisa hansi nga ndzi nga ku ya henhla okay Yeah. mina ni yisa henhla nsati va yisa hansi vo va tsakela liya yin'wana yo ka yi nga ri na piyano leyi davula ku nceka Oh, ku laveka leyi wa yi handzula nceka leyi ya davula nceka leyi yi fika kun'wana ku rhwatete i nga i nga ku lo password hi direct
kambe eh, eh, tikonkulu ra afrika dzonga hi tlangela anniversary ne yeah. ya lava ya ve le mpangeni ya kzn yeah. lava ya va nga cata swi nga ha pfumeleriwangila lexiya xa ku hi ri minkhuvo a yi pfi yi yimenyana hikokwalaho ka covid-19 swi le ku seculateni ene hi tlangela no vona va na xivindzi vona va va xivindili ni vulavula so ni un'wana wa lava a ni tshembise vanhu nyama nases abe seyibona abe seyibo anikusizi abe seyibona naso sinyama Yeah. And mara ni chava maphorisa na mina Ah, ah. And- handleni ka sweswo tiko ri ri ka xiyimo lexa xa ku eh, a swi nga koteki ku eh, u nga va na ntirho laha vanhu va faneleke va hlengeletana um ko swi tele leswi eh, eh, covid-19 yi nga ta na swona swipimelo-pimelo leswi nga va kona um u languta hi le tlhelo um van'wana va fanele va ye ka tiholiday van'wana va fanele va endla na tikhomba ti fanele ti nghenile september ti nghenangi Eh, u swi hambanahambana van'wana ku ri ku lovoriwa hi chava ku phorisiwa hi makhomisa eh,
i xidye xin'we xi yisa hi dye swin'we ku oh. kumbe hi dye swin'we mali ya valungu hi themba ku tirha yin'wana ku ri ku munhu i ta tirha ri yexe timhaka tete timhaka tete eh. a ni swi tivi na wehe muyingiseri ti nga ti ri kona um kumbexani um swin'wana leswi u swi hleketaka nga ku covid-19 eh yi ku eh veke ka xiyimo leswaku u tsandzeke ku va u endla eh swilo swin'wana em a swi lava ku nga hi byela xana na hina ka ka ka twitter ya handle ya hina wa swi tiva eh hi khoma hi ndlela ya ku fana yo leya ndlela khoma ndlela 326 kambe hambiswiritano khome mbirhi na after minute eh ku bila ri leya ntlhanu sweswi hi tlakula yin'wana njhamba leyi nga ya ndhuma swinene don robinson mi ta n'wi tsundzuka loko ri ma n'wi tsundzuka laha hi le ka ntlawa lowa wa lucy pell Don't mess with my man. Uh, yeah, I'm gonna go up now. The boy is mine.
ri veka kahle ka khume ntlhanu timinete ora liya ya ntlhanu se bili loko i lava ku swi vona ku mati va yini na hi nhloko na famba hi loko se manjheni i ndla leswi ku ri wa tika ne a ni la no twa Yey! na xikipa xa phisi na walendo xibohala Amina. esopfi nya tirhoko Ah, bon, yey.
Ni ri ma yi tiva tapa tapa. Ni tlanga gobodo loko se mi fika laha. Ah, ka ti- Hayi, ku tika ka- ku tika. ka tika himpela all right um ku na hungu rintshwa ra ha ku fikaka la leri eh, hungu ra kona ri khumbaka timhaka ta vahahisi vo tala va hina a hi tsakile loko hi twa ku eh, ku ta va na swihahampfhuka leswi nga ta va hamba suka pulukwane eh, swi ya joni swi suka joni swi ta pulukwane eh, hi ntsengo wa le hansi swinene laha a hi vheti byi ri ka na loko hi ya joni a hi nga ha swi tirhisi lovhi ku xihahampfhuka u hatla u fikile mali ya kona full tank a yi endli so sweswi namuntlha ku na xitiviso eh kumbexana ku na xiviko lexaku huma kula mangwini lava hlamuselaka leswaku um ku ya hi vulavisisi va viye va kuma leswaku um rivala ra swihahampfhuka ra la pulukwane a ri lulamelangi kahle swi vula ku a ri fikeleli swipimelo leswi um swi fanelaka kumbexana swa matirhelo leswi fanelaka swi landzeleriwa leswi swi nga fikelela leswaku namuntlha wa vunharhu a april 7 va vhe va teka xiboho xa leswaku va ta yimisanyana vukorhokeri lebyiwani um bya ku va ku famba swihahampfhuka leswiwani tikhasimende hinkwato leti ti nga khoma mathikithi um va hlamusela leswaku va kombela ku khomeriwa henhleni ka sweswo eh loko a va swi tivi leswaku swi ta va swi lulamerini kambe va tiyisisa leswaku va va tshemba leswaku swi ta swi ta hatla kumbexani eh, swi lulamisiwa leswaku ta tlhela yi kota ku hana kambe cullen farm
cullen famba i xiyenge lexi hi nga na xona ka nongonoko wa sweswiwana ndzhaka leswi ya kuma risimu leri ra every crazy na eh, every crazy a ku ego kusuka kona ina kumateki na bejuniya leriya ra xiseveseve zengendela Tani u dzenge ndlela kahle u karhi u khoma ndlela eka ntsengo wa ku fana lowu ri nga si za ri ku pelela u yingisele kahle munghana la rena ya f m um makhomba ndlela hi ku nyikeka kahle double play leyi hisaka ka nkarhi wa ku fana lowuwani hi nga rivali leswaku hi na wena hala ka, ka, ka, ka social media u nga hi kuma eh, u nga lava dj soul crusher u lava lindiva mac s u lava khoma ndlela 326 kumbe at ngobeni ike hala ka twitter kambe u nga rivali wena miserita ya eka nhlokomhaka ta mahungu na vongi n'wamun'wanati endzhaku ka swona hi kuma kahle um leswi nga ta swi kha swi humelela eka nongonoko tiko a xi etleli endzhaku ka sweswo soul crashata na traffic khomeni ku timinetse ku yeleka wa ri leya ntsevu ka munghana lona ya fm khoma ndlela ri nga se kupela ni vona dyambu se ra byala hi ba kahle tinghoma leti hisaka swinene lindiva eh, na ike ngoveni hi karhi hi languta tin'wani ta um la ka twitter laha ku busy lindiva ngweni ku byela um swi tele leswi ku vulavuriwaka hi swona kahle kahle um no tshemba ku ne le magonini ku busy hi ndlela leyi u kona muyingiseri la a nge i mani loyiwani i rodrick a nge seslindiva um eh, hina va working from home se hi khoma ndlela hi ya ku hi khoma ndlela ya shawarini va working from home ni tala ku va vona hi tibijama dyambu hinkwato khoma ndlela ya hlamba va working from home mize mize mi swi jumela jumela nje leswiya swa tivasilapo yone ah, khoma ndlela ya hlambe mfo ni ku vonini na tibijama ni vona thayi ni nukira kaya no ha ri kwala hi khoma ndlela ya kaya kusuka pitori um eh Rachel Lumela yena u hlamusela timhaka ta track leyi nga le eh ka malamulele liya ya mugaya ya vulavula hi yona Ka ha ri mugayo Eh, xana? ya senzo london nxumalo u ri ha n'wina mukahle xem mahisa xem eh mi ni khome ndlela ni suka pitori eh kumbe a pretoria east ni ya central eh loko ni vona van'wani lava va nga kona la eh va ri khensile nongonoko wa matimba eh vahaxi lindi vamek ngoveni ike eh khoma ndlela 3 to 6 eh na dj soul crusher i colani mahlawule laha cotton dale xivondwana na xo xi kona ne xi xi hmm. vulavula hi xiphemu xa vambirhi na xa vunharhu hmm. ku late ndhawu leyi ku busy ku hot plate a ku tirheki ku hot plate vanhu va hosi va ri vunanga bya bo manje eh leonardo matones a ngiphindeni nguwe dj tira nomcebo juicy i prince kabiri wan'wana ka la nga ku yena va tele 12 minutes to 6 ka mugandlana na fm makomba ndlela u khoma ndlela na hina exikarhi ka wena na ri na wena ntsevu le ndiva na ike ngobeni hi ndlela ya ku fana na yeleyo um ho rhandza ku va hi khensa swinene eka n'we mi nga kota ku va mi endla nkarhi a kha ha mi vona um la ka social media laha mi kha mi um kumbexani mi kha mi ringeta ku hi kombeta leswaku mi le mi kona ni voni na thayi na tlhavu ya futa kaye mi khomisa vanhu um ndlela va kongoma xawareni hi number mani he mi tshama mi ma vona ma working from home phela na mhe ni tshama ni worka from home yone lembe leri nga hela covid ya ha chavisa se a wu a wu tshama u ri khixini Va- va twa ku u le khixini loko wa xilipulani hi sweswo swi ku pelengendenta mama Ah, manje se laha va pfukela yini timhaka ta se eh, wa khoma ndlela i- i- i ya xawarena swi hluphi khoma ndlela va dika kambe ku dikiwa hi nkarhi muni madayizi va ma dika hi ma ah, masiku lama ku beja beja sweswo xilungu to nga swi vuli maviti mara ya um mm. eh, beja reriyana a tibolo leti mi bejaka ene leswiya u khomi ndlela wo khoma foni leswiya ya khoma n'we mi khoma ku ndlela hi swin'wana na swin'wana swi nga se mi fikelelaku Eh, mara hi khoma ndlela sweswi na hina hi khoma ndlela hi mi khomisile ndlela vakiti a hi va khomisanga mara mi nge hi khoma ndlela ri nga se i mi khomisile ndlela na yena hoy hi kombela ku nyiketa van'wanyana na vona nkarhi va mi khomisa ndlela ku ya mahlweni eka munghana lonene fm makomba ndlela loko se hi wa chunuka ni vulala ta mi nyiketa risimu leri ya ri nga na various artist ra jubjub ndzi khokhela i remix yaleyo ivi se hi vuya kahle hi risimu leriya ra yena mfr souls na major league va ku hayi vachipsy ha manikiniki hayi bifi hambi ntsini sweswiya mara hi swakudya swo hambanahambana swi ta mi cinisa endzhaku ka leswi